Pae ne nhyɛ dwumadie no aseɛ yi. Wo din ne Yesu Kristo, tumi nyinaa wura. Wo na wabɔ yɛn ho ban na wama yɛn nkwa foforɔ. Yɛte ase na 2022 yi yɛni ahu bi a na yɛwɔ adom. Anɔpa yi yɛde w'asɛm ɛma angel atiefoɔ ɛne Kumase man ɛne Ghana man nyinara. Deɛ ɔna wɔtie yɛ Facebook, YouTube, wireless so decoder so. Sɛ kwadaa nna dadwen ɔhaw bi da wɔ bi so a, soso kronkron yɛnwie no na wode wo nsa aka no. Sɛ obi adwene mu ɔhare a, yɛnwie no ama n'adwene si pi. Awurade ei, yɛnya yɛde w'asɛm ba ɛfiri me so a firi maame Josephine ɛde si eh, dikinsarefo akwasi bi nka ɔtena fidie n'akyi DJ Circle ɛne yɛnyɛ wɔ ha nyinara ma wo bammɔ wo dom wo kɛseyɛ mmra yɛn so bɛdi hene ɛwɔ yesu kristo din mu nti amen praise the lord praise the lord ɛnna nyamesɛm a mede ma wo no ɛdin a mede ato so ade sɛ saa nnipa mmiɛnsa bi a yɛbɛbobɔ yɛbɛka wɔn ho asɛm yi wonya sika a ɛmu hwan na abɛyɛ sɛ wɔ no wade aseɛ obiara pɛ sɛ ne ba Ɔhwɛɛ onipa titire bi a na ɔde n'ani abu no sɛ daakye mpɛ sɛ meba yi yɛ sɛ saa nipa yi. Na wankasa nso, sɛ Nyame boa wo na kyena nko ara wobɛyɛ sikani a, saa nnipa mmiɛnsa a mebɛka wɔn ho asɛm yi, emu hwan na wode w'abrabɔ bɛyɛ sɛ ɔno? Nti wofra a, yɛwie ne yɛbie line no tom na wofra a, na sɛ yɛma sɛ Maame Josephine ɛne Akwasi Menka ɛne DJ Sakle ho asɛm na yɛkaeɛ a, wɔse me menya sika mpɛ sɛ meyɛ sɛ maame josephine wɔn nso sɛ menya sika mpɛ sɛ meyɛ sɛ dj minka wɔn nso sɛ menya sika a mepɛ sɛ meyɛ te sɛ dj circle nti saa nipa mmiɛnsa yi deɛ wɔdi kan yɛ david david yɛ osikani a ɔsan yɛ ɔhene na ansa na wɔbɛyɛ sikani na ɔhwɛ nnwan wate ase ɔ ansa na david ɔbɛyɛ sikani no na ɔhwɛ nwan yɛwɔ nnipa bebree a wɔho hia berɛm na nkoa mmɔbɔ nanso wɔnya sika a nabrabɔ nko praise the lord deɛ ɔtɔ so bio ɛyɛ sakios sakio ɛyɛ obi a wɔgyegye toɔ a wɔsan wɔ sika nanso sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ sɛ ɔno a ansa na baako ɔka ho wɔn deɛ baabo no a mo ne din na yɛatorɔtorɔ na mese maame josephine wɔba me josephine yɛsɛ yɛbɛfrɛ no the foolish man ɛti sɛ wopɛ sɛ woyɛ sɛ the foolish man a wofra na wo so waka praise the lord Hallelujah. david ne yɛde no bɛdi kan saa ɔbarima yi papa bi a watena ase a yɛfrɛ no jesse ɔne ne yere awo na ɔkɔfa maame bi a ɔsan ne maame nso woeɛ na yɛn a sɛbe ɛɛ yɛ maame mo ntaa ntena awaleɛ so no yɛabrɛ abɔ nko yɛabrɛ abɔ nko o wɔtan sɛ wodidi mu nko wataadeɛ nko wo mpaboa nko bibia yɛ different ɛnti david nso ne nabrabɔ nko ɛnti nabrabɔ no wɔn deɛ da biara wɔwɔ wiram ɛhwɛ nnwan ne nhyira nka asafo awurade din sɛ deɛ nnipa hwɛ no ɛnyɛ hɔ na awurade hwɛ o ɛnti anɔpɛ baabi a wohyɛ biara no ɔsoro nyɛ ntɛm mɛyiw praise the lord ɛnti david bɛnya sika na wasan bɛyɛ ɔhene no yɛnhwɛ david abrabɔ maame yɛbɛkenkan ɛnwom ɔha ne mmiɛnsa yi mu a yɛ baako ɛkɔsi num Wowia no akan nwɔtwe no nso ama me. Mekenkan nnwom ɔha ne mmiɛnsa. Yoo, David hia sika tie. Yɛntie ne nsɛm a ɔkekaeɛ. Baako kɔsi num. Ɛhɛn fa kan Atifi asɛm mo. no se, Me kra hyira Awurade, David deɛ. Me kra hyira Awurade, David deɛ. Ka se David deɛ a, kyerɛ se David abrabɔ ne ne nsɛm ne ne deɛ ɔyɛeɛ. Wate aseɛ? Mama toa so ɛ. Me kra hyira Awurade. David nyaa sika no. Wɔhwɛ dinn na wɔahwɛ soro. N'asɛm ne sɛ, Me kra, hyira Awurade. Na me mu adeɛ nyinaa nhyira ne din kronkron. Na me mu adeɛ nyinaa nso nhyira Awurade din kronkron. Me kra hyira Awurade. Me kra hyira Awurade o. Na mma wo werɛ mfi ne nneyɛɛ pa nyinaa. Mma ne werɛ mfi ne nneyɛɛ papa a wayɛ ama wo nyinaa. Ɔno na ɔde wo mfomsoɔ nyinaa kyɛɛ. Me kra, sɛ Awurade na ɛde wo mfomsoɔ afiri wo o. Ɛberɛ a yɛhu Yosua yere, na ne ho yɛɛ akɔnnɔ, na me kra akɔnnɔ sɔreeɛ, na wɔkɔfaa no, na nyinsɛn baeɛ, na me san mɛyɛ kuu no no, yɛwɔ oburɔ bi a ɔno na de me bɔne kyɛɛ me. Wate aseɛ? Ma metoa so ɛ. Na ɔsa wo nyarewa nyinaa. Ɔno na ɔde wo mfomsoɔ firi wo, na wɔsan sa wo nyarewa nyinaa mmere bi a. Me David mekɔ yare wɔ aboɔm na sɔ ahwɛm yɛ kome no w'awurade ɛna wosan me yarewa no nyinaa praise god mama yɛnkɔ ɔgye wo nkwa firi amena mu ɔgye wo nkwa mmerɛ na sɔre pɛ wɔko ɛwɔ amena no ase wɔ no bepɔ no yɛ ase no saa nyame ɛna ɔgye wo nkwa ɛfiri saa amena nim hwɛ

ne nyinaa ne sɛ de asɛm ɔse kɔbere twam ne sɛ abosomdin ɛdeɛ no wayɛ gaa sika ba ne ho obi nya sika ɔsesa ne din obi nya sika ɔsesa ne nanteɛ obi nya sika ɔsesa ne kasaa mpo obi nya sika a n'ataade hyɛm kora nneɛma bebree sesa praise god na david deɛ Ɔnya sika yi nyinaa akyi, ɔse, Me kra, hyira Awurade, na mma wo werɛ fi ne nneyɛ pa nyinaa. Ɔno na ɔde wo bɔne afiri wo, na wayi wo afiri amaneɛ mu, na amena mu, na wasa wo nyarewa nyinaa. Praise God. Aha mama to aso ɛ. Ɔde adɔyɛ ne mmɔborɔhunu bɔ wo abotire. Saa nyame yi,
saa nyame yi, mmara ma gyagye si ma odiifoɔ Samuel kɔsra wɔn no. me kora de yɛ ammɔ me din ɛnka ho nanso nyame de adɔyɛ ne mmɔborɔhunu ɛna bɔɔ wo abotere ɛnna sɛ obi tie me awurade mfa adɔyɛ ne mmɔborɔhunu mu abotere awurade mmra mɛhu mmɔbɔ awurade fa adɔdɔyɛ mɛto wo so praise the lord mama to aso ɛ sɛ nyame ɛna Ɛna da yi a me David medi a mete m'akonnwa ma m'akonnwa atwa ne ho yi a me yere ayɛ werɛwerɛ kwan ne akokɔ nom a mebɛdi saa nyame ɛna wayɛ me saa o praise god ɔde ne papa ahyɛ m'afono mu ɛma praise god Hallelujah. aha mama na wo mmerante berɛ yɛ foforɔ sɛ ɔkɔdeɛ aha kora na ɛyɛ me dɛ no wɔ se yɛwɔ obi wɔ hɔ a ohia ma ne bɔ akɔkora monamono yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a ohia tìmí ma nipa bɔ akɔkora monamono na david deɛ wɔhwɛ ɛdi no wɔsi nanka nipadua no mmerɛ na meda wira ma mehwɛ nnwan no ɛbɔ akɔkora na wɔadeɛ awurade asiesie me ama me mmerante berɛ ma yɛ foforɔ sɛ ɔkɔ deɛ praise god wade aseɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wohyia no a wɔnyini nso ohia ma no abɔ akɔkora wago wayɛ mmerɛ wayɛ te sɛ buntummunu so nkontommire no yɛn ti mfrɛfoɔ ma ɛmɛduru fie no na ayɛ mmerɛ praise god na saa david deɛ wɔse na nka ɔhia ma me abɔ akɔkora nanso woawurade woama me mmerante berɛm ayɛ foforɔ sɛ ɔkɔdeɛ ma menka nkyerɛ wo nti na obi wɔ hɔ no ɔnya sika a sixty five years na waware twenty eight na waware thirty two ne nyinaa ne sɛ sika no ama ne body na yɛ sɛ aberanteɛ wade aseɛ yɛkɔ yɛ anim ayi nyimu nwɔtwe no nwɔtwe no sesan mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ ne awurade mmɔborɔhunufoɔ ɛne ɔdomfoɔ ɛne awurade ne bukyɛfoɔ awurade Nyame a wayɛ me sɛɛ yi, ne bo kyɛre fu, na n'adɔyɛ nso dɔɔso. Ɛna Awurade adɔyɛ mmra wo so ate, ne mmɔborɔhu mmra wo so ate. Awurade mfa n'abufuo mma wo so. Praise the Lord. David bɛyɛɛ wo sikani no, n'abrabɔ nie. ɔhwɛ di ɔsɛ me kra hyira awurade na me mu adeɛ nyinaa nhyira ne din kronkron na onyankopɔn na de wo mfomso afiri wɔ wayi wo afiri amanneɛm wayi wo afiri sɔhwɛm david keka saa nsɛm wɔ nyinaa ɛkyɛ sɛ wɔde anuonyam no ɛmɛ nyame praise the lord nso wo deɛ wonya sika no wote pentecost asɔ dɛm wote anglican asɔ dɛm wote methodist asɔ dɛm wote deep asɔ dɛm wote nsɔresɔre akai wote nasɔ dɛm nanso ɛyɛ wo sɛ nyame ntumi mmɔ wo ho ban nti wokɔpɛ bosom nanso david deɛ ɔde anuonyam no nyinaa ma nyame sɛ mɛkra serɛ awurade praise god ɛnti osikani a ɔdi kan a maka ne ho asɛm ɛne david wopɛ sɛ wabrabɔ yɛ soɔ no a wofra ka osikani a ɔtɔ so mmienu yɛfrɛ no sakios saa sakios yi wɔyɛ togyini na wagyegye toɔ nam sɛboa kwan so sante ka sɛ ɛka se sɛboa kwan so a laalaa azaa te sɛ deɛ yɛ binom yɛ no naadaa kwan so ɛde anya ne ho sɛ tam nanso yɛhwɛ deɛ zakios kan yɛ praise the lord
sarefo kan zakios deɛ no Luke chapter nineteen verse one to ten. Mekenkan Luka asɛmpa ti dunkron yi mu baako no. Ɔsɛ na ɔhyɛne Yeriko sɛ ɔtwam. Yesu Kristo hyɛne Yeriko sɛ ɔtwam. Mm. Eh. Na hwɛ ɔbarima bi a ɔwɔ hɔ a ɔfrɛ no Zakeus a ɔyɛ ɔtodwo nipa ni. Mhm. Na na ɔyɛ ɔdefoɔ na na ɔhwɛ Yesu ahunu nipa ban. Nanso nkurɔfoɔ akuakuo no nti na ɔntumi ɛfiri sɛ ɔyɛ akwatia. na ɔtutuu mmirika dii kan kɔforoo akyin dua bi sɛ ɔrekɔhwɛ no, ɛfiri sɛ ɛhɔ na ɔbɛfa. Na Yesu duruu hɔ no, ɔ, na Yesu duruu hɔ no, ɔmaa n'ani so hunu no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Zakeus, yɛ ntɛm si fam, na wo fie na na ɛsɛ sɛ metena ɛnnɛ. Na ɔyɛɛ ntɛm sii fam, na ɔde anigyeɛ bɛgyee no. Na ɔhunui no, wɔn nyinaa nwiinwii kaa sɛ, Ɔrekɔ akɔsoɛ ɔbarima a ɔyɛ debɔyɛni no. Na Zakeus gyina ka ka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade, hwɛ, sɛ mede mede m'aho mede m'ahodeɛ fa mema ahiafoɔ, na sɛ menam nkontompo so magye obi biribi a, mebɔ ho mprɛ nan metua ka. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnnɛ na nkwagyeɛ aba fie yi mu, ɛfiri sɛ ɔno nso yɛ Abraham ba, na Onipa Ba no baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ na wagye deɛ wayera. Amen.
Sikani a ɔtɔ so mmienu a meka ne ho asɛm yɛ Sakeus. Sakeo sui na tee Yesu nka sɛ, Agyenkwa bi reba o, ɔretwam akɔ Yeriko. Na me Sakeo sui, ɔdefo a meyɛ nyinaa akyi meyɛ sɔtee, meetia. Mm. Na ɛbɛyɛ dɛn na mahu Jesus? Ɛna Sakeo su yɛɛ ayɛ ho sɛ Yesu bɛba bɛfa akyidua yi ase. Osikani o, tie nie. Ogyaa n'ahodeɛ nyinaa hɔ, foro kyidua no kɔtena pampam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhu Yesu.

Ɛna ɔka kyerɛ sɛ Zacchaeus si fam na nnɛ wo fie na mɛtena. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Na Zacchaeus asi fam. Onipa biara wo nkwagyeɛ yɛ nnipa binom ya. Mm. Ɛde Bible no sɛ wɔn a wɔtwa hɔ ahyia no bi hyɛ aseɛ nwiinwii sɛ akoa na deɛ wɔkɔsoɛ de bɔn yɛ ne fie. Mm. Wahwɛ aseɛ. Mm. Yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a nka wode ne ba nipa fam a nka yesu sɛ sɛ wɔdɔ wo bi nanso ne dom ne ne mmɔborɔhunu nti oh. aso wo so bi sɛ nna mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ sɛ woadi awu woayi mmagu woadi nkɔnkɔnsa woabɔ korɔno woyɛ anworɔba ɛfa wo ne bɔne a wodi sɛ wobɛhwɛ jesus a ɔnde ɔbɛgye wo praise god Hallelujah. Yesu ka kyerɛɛ Sakeo sɔdefoɔ no sɛ, mm. Si fam, ɛnna wo fie no mɛtena. Mm-hmm. Nnipa sɛ eh, wɔkɔsoa de bɔ yɛni. Ɛnna mfa wo ne sɛdeɛ woteɛ wate. Mm. Jesus deɛ wɔdɔ wo. Bible ne sɛ Yesu ne Zakeus kɔ Zakeus fie kɔsoa Zakeus. Zakeus ahyɛ so wɔ sɛfo Jesus. Mm-hmm. Tie ne yɛ o. Mm. Zakeus na hwɛ adeɛ no sɛdeɛ teɛ no a. Ɔhwɛ ni no wɔ sɛ nnɛ. menam sabua so magye obi biribi a mebɔ ho mprɛ nan san de ma no mhm. praise the lord hallelujah sɛ nnɛ me zakeo sa meyɛ togye nipa ni mm. menam sabua so agye obi biribi a mebɔ ho mprɛ nan de ma no tie wo sɛ woasakra woyɛ sɔfo woyɛ sɔfo maame nso waa wonim sɛ wodi obi bɔne nanso wosakra wieɛ no wonkɔɔ ne nkyɛn mm. nkɔpaa ne kyɛw o woawia wɔ biribi de ayɛ ye ɛna wonyɛ w'adwene sɛ bɛkɔ akɔhwehwɛ no woyɛ saa deɛ a woasakra deɛ no nso wobɛkɔ bonsam gyam mm. wo bɔne dadaa no ho musuo ɛda so di w'akyi praise the lord Hallelujah. na mmom sɛ wogye di na sɛ a ɛmere bi mewia kɔ sɛ menka watch kɔtɔn watch no 3 million ɛnam asakyera ɛnam sika me wɔ no ɛboro 3 million ɛne adɛn na mekɔhwɛ akɔse menka because ne wɔɔkye no a saa berɛ mewiaeɛ no ɛkora ama no de ne kɔɔ ahokyerɛm mm. ɛnti na deɛ ɔyɛ sɛ ɔyɛ no sɛ kɔhwɛ akwasi ɛsɛ akwasi no te sɛn akwasi fa mbɔ ne kyɛm wate mm. akwasi mmere mm-hmm. bi atwam anam ne wɔn angel mm. gold watch na de to hɔ no mm-hmm. ɛwɔ m sɛ wotɔ boro 8 million mm. nanso mefa kɔtɔɔ ne 3 million na mɛtrɛ se biribi hyɛ me saa mebɛpɛ wakyɛw mm-hmm. nti akwasi ɛnɛ manya sika gye twenty million fa kɔtɔ bi dɛn na ɛfɛ kyɛn wei mm. praise god mm. hallelujah nanso deɛ wɔawia wɔ bi de ayɛ yɛ oh, nanso wɔde aso te hɔ sɛ meyɛ pentecost dikin mm, meyɛ ɛda meyɛ assemblies of god dikin meyɛ catkins wotiri so tis sakra wadwen amen praise god hallelujah Zacchaeus hyehyɛ sɛ menam sabu akwan so ma gye wɔ bibi bi abɔ ho mprɛ nan de ma no na mpo m'ahoyɛne a manya no adan a masisi no mekyɛ mu mmienu mekyɛ mu mmienu mefa fa mm. na fa no deɛ mede ma ahiafoɔ mm. yesu hwɛ din wɔ se a ɛne na nkwagyeɛ abɛfie mm. na onipa ba no baa sɛ oh. ɔbɛhwehwɛ na wagye de ayera me nua wayera wo nti na yesu bae oh, mm-hmm.
na sɛ wobɛma ho kwae a ɔne deɛ ɔbɛgye wo praise god Hallelujah. Sikani a ɔtɔ so mmienu, yɛfrɛ no Sakios. Mm. Sakios hwɛ dii wɔ sɛ a mede m'ahonya mu fa me ma ahiafoɔ na mpo sɛ menam sabua kwan so magye obi biribi a mebɔ ho mbrɛ nan de ma no mm. wate aseɛ mm-hmm. mekae mmerɛ a yɛkɔ jss no ɛkuro bi yɛfrɛ no agona wasa mm-hmm. ɔhɔfoɔ tɛteɛ m paa na fam tere yɛbɛ register jss fo yɛbɛ register no mm. masa me maame nni bi papa nso te kuma se ɔmfii me su paa ma kɔ a fɛ menya da koro me kɔ maame bi afuom bese na ateɛ gu wei mfa me kɛntɛn sisa bese no bi na mebɛtɔ ma agya abu kari na mede kɔ tuaeɛ agya abu agya abu agya abu ya mekyira ɔda te ase o wabɔ akɔkora na mebɛ koma se a mede nso tɔn ɛne adwumaden a nyame yɛ sɛ ɔyɛ madom na mekɔ maame no mama ɛmere bi atwam yɛkɔ register jesus no wobɛse na mede kɔtua registration fee mm. maame no hwɛ di wɔ sɛ ah kwaa me wohia nka afa bebree ɔboa saa berɛ no so wɔkye me a
obia mehwɛ o kwaa me wosu na kura wate aseɛ anɔpa yi yɛ nipa ba no baa sɛ ɔbɛhwehwɛ na mm. wagye de ayera
ɛti maame no borɔ yɛ du adoma bia meyɛsa mm. ebia na last bi abɛkyɛ ntiri million ɔsi maame ɛɛ eh, isaac sika wɔ mi hu bi da oh. oh.
owu yɛ binom tɔ n'adaka mm. maame na fɛ deɛ ɔgyaa ne mma hɔ na ɔde mi bɛyɛ ɛba mm-hmm. wate aseɛ mm-hmm. dabi anam kana se mm. anɔpɛ yi onipa ba ne baa sɛ ɔbɛhwehwɛ no wagye de ayera mm. na mmom de sɛ woma ho kwan zakios ɛnyɛ jesus na ɛkɔ hwɛ no ɔno mmom na ɛkɔforo dua tena dua ne so hwɛ sɛ na akoa yɛ ha na ɔbɛtwam mm. wo so wonya sika wodwaa ne wahantan mm. wohwɛ sɛ sɔfo mmerɛ wo fie asa wohwɛ sɛ ɛda mɛhwehwɛ wo obi ama mm-hmm. wo mmom hwehwɛ jesus praise the lord sɛ wɔ nnipa nya sika a na woayɛ bɛrima a ɛnam na mmiɛnsa mm. woyɛ dan ɛno wobɛdi ako mm-hmm. yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa bi wɔ hɔ a sɛ ɔyɛ bɛrima na wonya sika a saa nneɛma mmiɛnsa ne wobɛdi ako mm. na wo mmom na ɛyɛ sɛ wobɛsɛ a wobɛdi soɔ mm. nneɛma ɛdi kan yɛ ne wobɛdi ako no deɛ ɛdi kan ɛyɛ aware dodoɔ mm-hmm. because ɔbaatan biara pɛ sɛ ne yɛma nkɛka sɛ ne ba papa ne nipa asomasi mm. wade aseɛ ɛduɔdena mm-hmm. de ne ho bɛhyehyɛ wo ne bɔ ne maame bɛka sɛ ah ɛgya so masi me baaba yɛ mede ne kyɛw yɛde nipa kyekyɛ sɛ nkateɛ mmara ɔbɔ nkɔtɔ no woaba wobɛ ankyɛ no ɛna na ade wobɛbɛkyɛ no ɛde woyɛ bɛrima a adeɛ na wonya sika a adeɛ adi ka ne wodi ako ɛyɛ aware dodoɔ deɛ ɛtɔ so bi ɔyɛ adwaman wonsia baayɛ bi apɛ ma no nka daabi da sɛ wɔte kɔ ɛte sɛ twere bepɔ koraa no a ɔpɛw mm. because of cash mm. sika wɔ hɔ mm. deɛ ɛtɔ so mmienu mm-hmm. yɛ dwaman deɛ ɛtɔ so bio yɛ ahantan mm-hmm. woyɛ a mɛhan dan ma ɔdɛm waduru me me na ɔne mekasa saa no wone me wone me mm-hmm. me ne nipa so mɛse ahantan praise god saa na ɔbaa so nya sika a mmaa mmaako mmaako na yɛ sika ɔmo bu ɔmo kunu nom ɔmo ano yɛ hwee ɔde bɛyɛ bɔbɔe afɛ deɛ baabu ne sɛ sara frɛ abraham mi wura ahobraseɛ kwan so saa nso saa nso ɛna mmea mi maame rebeka frɛ isaac mi wura ahobraseɛ kwan so nanso deɛ wofrɛ wo kunu akwasi papa ɛkura deɛ mmaa yɛ na abɛtɔ dwobɔe adan no ɔbaa yɛ bi edin ɔde frɛ de kuro beebu. na beebo na aseɛ kyerɛ sɛ beeb ei praise the lord terms na ba terms na ba
wate aseɛ nnipa baako baako baako ne nyame pɛgya ɔmo a ahobraseɛ no ɛwɔ hɔ ɛ mede meyɛ yo wankasa nkyerɛ maame a ma ba krakye bi na masi mfie o mm. ma maame nfa ha ma ɛbɛ trɛ trɛ rɛ rɛ rɛ rɛ rɛ do wo bɛɛ ma na nka sɛ ɔhwɛ mi nyɛ na bɛɛ bɛɛ bo nyɛ na. praise god hallelujah.
osikani ɔtɔ so mmiɛnsa wɔn deɛ baabu naa mo ni din mm-hmm. na baabu mu no obi ɔyɛ mo bo pii no tiɛ ni yɛ pɛ obi ɔyɛ mo bɔ. pii paa no bible no ka ne ho asɛm a ɔntaa mmɔ ne din saa nso na obi a ɔdi agyimisɛm bebree paa so no bible no ntaa mmɔ ne din wate aseɛ saa akoa yi yɛbɛnya ne ho asɛm afiri luke chapter 12 verse 16 to 21 mekenkan asɛmpa no sɛdeɛ luka twerɛ maaeɛ no ti du mmienu nyimu du nsia kɔsi aduonu baako yo Na ɔbu wɔn bɛ sɛ. Yesu buu wɔn bɛ bi sɛ. Onipa bi a ɔyɛ ɔdefoɔ asase so aba pii. Onipa bi, na ɔyɛ ɔdefoɔ wɔ asase so, na ɔdefoɔ no, ɔso aba pii. Bible no ka sɛ, obi yɛ ɔdefoɔ no, ɔso aba pii a, ɔwɔ cars, ɔwɔ adan, ɔwɔ biribiara bi. Agyapadeɛ no ɔnim ano.
Ɔnim ano. Pii.
Pii.
Abaa mmaa bi aha, saa berɛ ne ɛkɔ Astan Pentecost. na wɔbɛware no yɛyɛ no interview na mpanimfoɔ bisa no sɛ wafa ɔbaa da ɔse ae mmara bɛyɛ sɛ na ɔnom ɔsɛ ɔsɛ o wɔte hɔ no ɔkan ne nsa ɔsɛ o dabi mentumi nkan ɛbɛfa no ne so afa no ne so akoasɛpɛ no ho
praise the lord hallelujah ɔsaa wɔdefoɔ yi wɔaso aba pii nti ɔtumi nkan ne sika Baabi a ɛtoa so yi. Na ɔsusuu ne tiri mu sɛ. Akoa yi da koro te a, hɔ ara na ɔsusuu ne tiri mu sɛ. Menyɛ dɛn? Me, me koraa, dɛn na menyɛ? Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Menni deɛ mede me nnɔbae bɛsie. Menni deɛ mede, ɛɛ, ɔka sɛ menni deɛ mede me nnɔbae a, ɛte sɛ nnɛ obi akɔ China, akɔfa nneɛma bebree na ne wholesale nyinaa yɛ ma, sika yɛ abu so, na ɔte hɔ di no sɛ, Me koraa, menyɛ dɛn? Menni baabi a mede me nneɛma yi koraa bɛsie. Ɛno mɛka kɔntena mu. Ɛ o. Oh. Meyɛ agu he. Meyɛ agu he. Garage bɛn. Hɔ sɛ bɛyɛ tɛɛtɛɛ de nyinaa yɛ ma. Mm. Aha mama. Na wɔse.
Ɛna wɔse.
Deɛ mɛyɛ nie.
Deɛ de mɛyɛ.
Mɛdwiri masan.
Mɛdwiri masan kyerɛ sɛ me hɔ sɛ na yɛ nketewa no. Mm. Mɛbubu ne nyinaa agu. Aha. Na mɛsi akɛseɛ.
Na mɛsi akɛseɛ.
Deɛ ne yɛ o. Mɛbubu me hose nketewa no mm. agu na masisi akɛseɛ. Mhm. Na ɛhɔ na mede me nnɔbae nyinaa ɛhɔ na mede me nnɔbae nyinaa bɛguo. Mm. Na maka akyerɛ me kra sɛ. ɛna mede gu owie a na mada hɔ na maka akyerɛ me kra sɛ. ɔkra ɔkra.
wowɔ nneɛma pa pii a wode asi ama mfirinhyia pii. wowɔ nneɛma bebree me kra. Mhm. wowɔ nneɛma bebree tie david nya sika no. ɔsɛ me kra hyerɛ awurade mm. na memu adeɛ nyinaa nhyira ne din kronkron mm. ɔno na ɔde wo fomsoɔ akyiri hɔ na wadom hɔ na wayɛ wo sei na wayɛ wo sei mm. akoa wei deɛ wɔse mɛdwiri masan mm-hmm. na masi akɛseɛ na mede me no baagum na maka akyerɛ me kra sɛ mm-hmm. me kra tie maa me toa so mebɛ so toa so firi hɔ mebɛ so mede ɔkra me ɔka kyerɛ me kra sɛ wowɔ nneɛma pa pii a wɔde asia me mfinhyia pii me kra wɔ nneɛma bebree a mede asie ama mfinhyia pii ɛɛ eh, hundred years obi kura tumi ka sɛ me maa nyɛ adwuma fifty years kura me ho nkyerɛ me da mm. wate aseɛ mm-hmm. maa nyɛ adwuma eighty years kura me ho nkyerɛ me da mm. mede ma dan me maa kura bɛdi di ɛɛ mate kura tɛsi adwuma kura bɛdi di na waka ne basa mama to aso. home home me kra home didi didi nom nom na wo bo ntɔ wo yam na wo bo ntɔ wo yam me kra
akoa bi asɛm mhm. wɔhwɛ de wɔsɛ a ah, mɛboro no mm. baako ɛka ho kora dɛ ɛma no du nanso ma ɛyɛ nyamesɛm de mɛka ah. wɔsɛ mɛboro abɔtwɛ mm. ah. ɔbɛboro na wabɔtwɛ oh. because of wɔnyɛ sika bi hmm. ɛno bi na akoa yi kan hmm. wɔsɛ no maka kyerɛ me kra sɛ didi na nom wowɔ nneɛma bebree de asie ama wɔ thousands of years wonyɛ adwuma koraa me kra de di na nom mama toa so na onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɛna onyankopɔn hwɛ din na ɔka kyerɛ akoa de sɛ ɔkwasea ɔkwasea anadwo yi ɔbɛgye wo kra anadwo yi ɔbɛgye wo kra firi wo nsam na nneɛma a wasiesie no bɛyɛ hwan dea nneɛma no a wode asie no a wosi woanyɛ adwuma thousand years koraa a wobɛdidi no ɛbɛyɛ hwan dea praise god Hallelujah.
anɔpa yi Nyamesɛm a mede baeɛ ne sɛ, asikafoɔ mmiɛnsa na mabɔ wɔn din. Na asikafoɔ mmiɛnsa yi, wonya sika a, wobɛ sɛ woyɛ sɛ wɔn mu hwan? Akoa yi a ɔtwa toɔ yi a Bible ammɔ ne din, ɔse, Mewɔ nneɛma bebree. Mɛbubu me horses no, mɛsisi no akɛseɛ, na mede nneɛma no nyinaa agu mu, na mede sika akɛseɛ no nyinaa agu bank, na dollars deɛ mede agu dan mu, na mahwɛ anim, ɛnna maka sɛ, 'Me kra didi na nom, Wowɔ nneɛma bebree a wɔde asie, woanyɛ adwuma koraa bɛdidi ma w'ani nye, me kra didi, te sɛ deɛ akoa no kaa sɛ mɛboro abɔtwɛ no mm. bi. Mm. Na Onyankopɔn hwɛ din no wɔ so kwasea. Ɛti na Maame Josephine sɛ ɔbɛtwerɛ sɛ the foolish man. Kwasea anadwo yi a mɛgye wo kra firi wo nsam. Mm-hmm. Na nneɛma akɛseɛ no a wɔ sɛ wode asiesie ɛde wo kra nidi ma no ani nye no ɛbɛyɛ hwan dea. anɔpa yi wobɛ sɛ woyɛ sɛ saa akoa yi mhm. sɛ wobɛ sɛ woyɛ saa akoa yi deɛ a wo tiri so mhm. fa wadeɛ obi pɛ because ɛkɔ so ɛkɔ so ɛkɔ so paa ah asɛm bi a ɔba bɛmu biara no ɛkɔ so mm. aberanteɛ bi asɛm ne sɛ obi yere koraa na ane ne twempena ɛdɛ mm. because ɔbaa no suro mm-hmm. nti obi nte wɔnyem a ɔde bɛma ne kunu mm-hmm. nti obi yere na ane ne twempena ɛdɛ aberanteɛ bi asɛm Na onim sɛ deɛ Bible ɛka kwasɛe ho asɛm yi, obɛtumi ka sɛ, sɛ nnɛ mekɔdu US, Canada na sɛ mewu kora mpo a, mepɛ. Obɛtumi ka the same thing, sɛ mekɔdu US, Germany, Canada na sɛ mewu kora mpo a, mepɛ. Wo ne saa nnipa yi, mo nyinaa moyɛ pɛ.
Mekɔduru US, mekɔduru canada mekɔduru uk mekɔduru australia mekɔduru holland mekɔduru germany na nna mewu koraa mepɛ woyɛ kwasea te sɛ akoa wei a mu nyinaa moyɛ pɛ
ɛna deɛ nasɛm so de sɛ a mabrɛ moma me ne bi ma meyɛndwae mɛborabɔ te sɛ deɛ akware kaɛ no a wo so yɛ kwasea pii praise the lord akoa ne sɛ bɛkra didi nom ma ɔne nye wowɔ nneɛma pa bebree ɔsɛ deɛ twa nkurɔfoɔ poa hmm. ɛnɛ mfa wo ne sɛ obi te bɛgyina sɔ dɛm deɛ awurade ayɛ me dɔɔso hmm. awurade anyɛ me sɛ binom awurade ama ɔnyɛ mɔbɔ a mema nyina agu aborɔkyerɛ nti nnipa tan me nanso hoho nyɛ me ho ogyina sɔ dɛm deɛ akwase adanseɛ wei akutia paa akutia akutia mu adanseɛ praise the lord hallelujah Na David deɛ, mm. onyaa sika no, mm -hmm. according to Psalm 103 verse 1 to 5 na yɛkenkan yɛ no, mm. onyaa sika no ɔhwɛ di no wɔ sɛ, a me kra, mm -hmm. wɔn mo nyinaa wiso the same word o. Mm. David deɛ no owiso yɛ ne sɛ, me kra hyerɛ Awurade, mm -hmm. na ma wura mfi ne ne yɛ pɛ nyinaa, mm. ɔno na ɔde wo bɔne afiri wo, mm-hmm. na wasaw yareɛ, mm. na wayi wo kra, wayi wo afiri amanneɛm, mm-hmm. na wayɛ wo sɛ, na wayɛ wo sɛ. na david keka mm. the same word ɔkra no na david mm. yusu yɛ mm. ɛna akoa wɔ nso sɛ mekra didi didi didi ah. twa bi didi bonya berɛ na akoa bi wɛde ɔpani wo deɛ deɛ de papa mu anya na ɛbɔ ne ma ah. ɔse isaac deɛ na abɛdie mm-hmm. Jollof wɔ hɔ, ɛmutuo wɔ hɔ, fufuo wɔ hɔ. Sɔfo sɛ ɔkora deɛ wo mpɛ nsa. Ɛmu ma no ɛdi amuro no bi. Bɛbɛ sɔfo deɛ deɛ yi wani to baabi wae. Wo deɛ deɛ ɛdi pɛpɛ ma yɛ ne bɔ ne mu. Wo twa bi ɔne ne na fofoɔ. Wa de aseɛ. Obi asɛm ne sɛ me kra didi na nom. Ma wa ne nye wo nneɛma pa bebree wɔde asie. wade aseɛ mm. bɔwɔ nneɛma bebree a wɔde asi ama wɔ mhm. nti bɔwɔ ne nyi didi ne nom onyame hwɛ din no ɔsɛ wɔ kwasia mm. anadwo yɛ a mɛgye wo kra firi wo nsam mhm. na nneɛma pa na wo se wasiesie no mm. ɛbɛyɛ ho dea ɛnna wɔdefoɔ bi awu mu na kyia yɛ basaa n'agyapadeɛ ne mma ne mm. ne wafaase ne ne nuanom ne ne maame nom gyina court mm. ɛtwema nso nso deɛ ɔbrɛ no adeɛ no wɔkɔ mm. ebi a yɛkaa saa asɛm wɔ bi kyerɛ no ɔhwɛ n'ada yɛ gu nkran ɔhwɛ deɛ gu kuma se mhm. deɛ waborɔkyi mam deɛ sisi takorade mhm. ɔhwɛ cars ɔhwɛ vip ahodoɔ na wada ɔsɛ me kra didi nanom borobɔ
wate aseɛ hmm. sɛdeɛ mede kakae deɛ wɔ nneɛma mmiɛnsa bi wɔ hɔ a wonya sika a saa nneɛma no wofa no chip hmm. deɛ di ka adwamammɔ maayɛe hmm. a daa ɛte sɛ daa me maame sɛ ɔpɛ w'asɛm ne ɔno ane pɛ w'asɛm o ne maame ɔse saa nti wo so woagyimi a na maa ho yɛ ɛne yɛafa no mama me Bi wɔ hɔ a yɛ ɔna bɛfrɛ maame no, maame no afrɛ wo. Yee, bɛbɛ na. Mhm. Ada na na akɔ so kiwa sɛm no sɛ papa wei bepɛ n'asɛm. Mm. Wɔbɛyɛ ɔla ama no ba. Mm. Wate ase? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Sa adwaman wofa ne yize. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa awale dodoɔ wofa ne yize. Mm-hmm. Because ɛnna wokɔ yɛ nsɔre. pentecost sda eh, assemblies of god methodist nom ne ade a woyɛ abɛɛma a young boy na akɔware mmienu a ɛbɛtu asɛn wate aseɛ nanso wodeɛ nya sika gye din paa na ware mmiɛnsa asɔfoɔ ba bɛsra wo presadeɛ da bɛba bɛsra wo obi a nka hwee yɛbɛtu wo fo sɛ Oh ɛyɛ ataa bere asɔre hwɛ no wantoto mu ɛyɛ no wahwɛ nneɛma yie mm. last week kura wadua wo tight ɛyɛ ɛyɛ tight wode wodi mu akora yɛfo ma maame mmra sikasɛm no
sikasɛm no yɛbɛdɔɔdɔɔ mm. yɛnka nokorɛ nkyerɛ mm. because of wokura biribi okay yɛwɔ Ɛnnɛ Christians aba, yɛwɔ mmara bi wɔ hɔ a, mm. ɛyi ahiafoɔ nyɛ sikafoɔ. Mm. Wate aseɛ? Okay. Because of ɔne onyam ti, ebi obi ntumi nka. But radio yi so deɛ ɛyɛ freedom. Ah. Meka me kɔm baabi yɛ ntumi. Ah, wopɔn wapɔn.
Mepɔn ama pɔn.
Mhm. Wopɛ abɛbu DJ mi nka ɔna aba abɛto ne ha. Praise the Lord. Hallelujah.
Osikari ni sɛ mekra didi nom wowɔ nneɛma bebree a yɛde ahyɛ asɛe bɔ ɛma wɔ nyankopɔn sɛ kwasea anadwo yɛ a mɛgye wo kra firi wo nsam mm-hmm. na nneɛma pa bebree no ɛbɛyɛ hwan dea mm. david deɛ wɔse me kra hyerɛ awurade ɛde mm-hmm. pentecost borɔfo nwom bi a wɔtatoɔ sei my soul

Ka Nyame asɛm nkwa no wagye Yesu adie. Mm. Nkwa na anim no.
Nkwa na anim Jesus.
Mm -hmm. Me anwere yɛ ho ɛ. Ah. Ade pa so bɛsi wɔnyɛ ɛda te sɛ waa. Mm. Hmm. Wate aseɛ. Mm -hmm. Nanso mepɛ botaa no ho maduru. Mm. Botaa no nyɛ honam asɛm. Mm. Ɛyɛ heaven ho asɛm ne yɛka. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Heaven hɔ no, nipa bebree bɛkɔ heaven. Nanso ɛte sɛ wobɛte mo tiri pere mu. Mm. Ebi te business class, mm-hmm. ebi te first class, mm-hmm. ebi nso te economy comfort. Mm. Saa nso na ebi nso te economy. Mm. Ɛmiri bi mekɔfa Emulate. Sista bi otwa mi tekiti maa mi wɔ se ayɛ fu saa seat wei deɛ ɛde bɔ wɔ fam. Nam so ɔgye ma mi. Saa na yɛ te afi kwan no. Oh. Deɛ wote waa wada no n'obi aba ɔpanin pɛ sɛ.

wate aseɛ hmm. radio station ha koraa yɛte koraa sɛ obi te yɛ kyɛ bi akoa bi nwom no wɔ se mmoa nyina kɔhyiae na bo hmm. wɔ se akoa bi ɛnwom no obi te yie obi nte yie obi nte yie koraa na aboa no te bɛn ɔsebɔ ɔhwɛ de ɔsebɔ yɛ ne na te sɛ ne ho teetee no ne ho teetee no ebi nte yie koraa ebi nte yie koraa ɔyɛ asebɔ bɛkyena re ɔyɛ ɔbɛkyena re wɔte aseɛ

ne sika nyinaa akyi no mm. ohia jesus mm-hmm. anɔpa yi wohia jesus mm. wate aseɛ mm-hmm. enti sakeo so hwɛ a saa jesus yi ɔno ɔhwɛ sika o mm-hmm. ɔhwɛ ahodeɛ mm. enti metumi kɔma no bribe na menkɔ hɔ enti ɛyɛ sɛ kwan bɛɛ no bɛfa so a bɛhum jesus yi sɛ ɔyɛ mp bi anaa ɔyɛ ɔsɔfoɔ bi anaa ɔyɛ ɔpanin bi deɛ a nka yɛbɛtumi ato ne nkra sɛ Sika nia so ma si bɛ so bɛ hu mhm. na ɔka kyɛ sɛ oh, menkɔ baabi a ɔmmra mhm. kɔ so nim sɛ ɔbɛ envelope bɛ su mm. na yesu deɛ nyɛ envelope no wɔhwɛ mhm. wotumi kɔ ka kyerɛ ne sɛ jesus twɛn me na meba mm. wate aseɛ mm. ɛno nti sakios hu sɛ ne sika nyinaa akyi no ohia jesus na jesus no ohia no no ɛnte sɛ nnɛ ɔsɔfoɔ bi ɛnte sɛ nnɛ mp bi ɛnte sɛ nnɛ minista bi ɛnte sɛ nnɛ president bi ɛna ɔnte sɛ na ɛda bi mm. ɔnte sɛ na ɔtitiri bi mm-hmm. na ɔka kyɛ sɛ nipa so bɛsi sɛ ɔba a ɔde twɛn no mm. ɛdi kɔ yɛ mɛfa sɛ ɔbɛwu ne sɛ ɛnna mate sɛ ɔbɛba bɛtwa bɛkɔ yariko mm-hmm. na ɔkɔ a ɛha na ɔbɛfa mm-hmm. ɛnneɛ na mekɔtena dua no so mm. sikani o ɔgyaade prado hɔ gyaade malakuda hɔ gyaade land cruiser hɔ gyaade gmc hɔ ɛkɔforo dua kɔtena so na yesu twam no ɔpɛ sɛ ɔhu yesu nipadua no kwa mm. ɛnnɛ sɛ wobɛhu yesu a mm. ɔnkwagye bɛyɛ wo dea
nipadua no na sakios ɛbɛrɛ ahwɛ o ɛnti mm. yesu so twam no na yesu nimadeɛ nyinaa wɔhu sɛ papa yi ne sika nyina kyɛ ne kɔn dɔ me ɔhwehwɛ me ɛnti yesu so duu twedeɛ no sɛ ɔpɛgya nane hwɛ soro ɛna nasɛm ne sɛ sakios si fam na zakeo so di mmirika mm. na wasi fam mm. osi fam hɔ na ahoɔyiafoɔ bi bɛka mm. sɛ ɔdebɔnyɛ ne fie no anɛ de akɔ yi wɔkɔ ɛnɛ yɛn mu bi yɛwɔ nipa bi ɔnane ne yɛfiri kora nipa bɛnya ho asɛm aka nanso wɔnim sɛ adan no ɔsomafoɔ paul sɛ meduru helafoɔ ma meyɛ me ho sɛ helani mhm. saa nso na meduru antropfoɔ ma meyɛ me ho sɛ antropni mhm. meduru a meyɛ me ho sɛ hafoɔ na ama menam botaeɛ no so atumi atwe wɔn aba kristo nkyɛn wate aseɛ ɛnti mm. wɔne sakios kɔɔ fie no sakios ma yesu nsuo ma yesu dome mhm. mm. ɔsɛbo no ɔhwɛ dii na sakios hwɛ the whole mm. jesus sɛdeɛ papa yɛsi abrɛ ne ho ase a ɛneɛ na me sakios me sika ne yɛ sika biaa ɛdeɛ sɛ meba fam

Wiase nneɛma nyinara betwam akɔ. Wo wonya BMW wo sɛ bi mmaa da. Hmm. Obi da Prado mu. Hmm. Prado no kyɛn BM ɔbrɛ no ho ase. Eh. Hmm. Wade aseɛ. Saa na wo so wonya Prado wo sɛ wo so bi mmaa da. Obi da Land Cruiser mu ɔbrɛ no ho ase. Wade aseɛ. Wo na wɔtwe bi akɔ nkran ba. Ɛdi wonim sɛ wɔawie ama. Obi bosome wi ɔkɔ amerika ɔkɔ germany ɔkɔ ha ɛso saa nipa no brɛ no ho ase ɛdi baabi a waduru bia no obi wɔ soro kyɛw na sɛ saa nipa no bɔ brɛ no ho ase a mm. ɛne ɛwo brɛ ho ase amen praise god hallelujah aberanteɛ bi a
mekɔɔ asɔre bi kɔ pirikyiɛ bi pirikyiɛ no wayɛ ne sa sei mm. ne nyinaa ne sɛ san wɔyɛ saa taama so taama so mm. wɔ taama so aso ama wo but menyam sɛm deɛ mewie wopaakɔ praise god hallelujah ɛnti me nya nsɔre nyinaa to nsa frɛ me a mekɔ dabi dabi dabi hwɛ mɛnya koraa ɛnɛ koraa ei mɛgya mfo no wɔ fie mhm. mɛnya koraa na wɔtwe biara menya asɔre bɛyɛ nsia a mm. wɔn pɛ sɛ wɔka kyerɛ me sɛ mm. yɛpɛ sɛ yɛne woyɛ program mhm. wate aseɛ mm. but mehwɛ deɛ nkwagyeɛ wɔ mu a woka asɛm a nnipa bɛtie mhm. nya kɔwensafoɔ asɔre tama so tama so biara nya hantanfoɔ deɛ anim o anɔpa yi sɛ wobɛhwehwɛ jesus a mm-hmm. zakios ɔsoɛ din no wɔ sɛ a sɛ the whole jesus abrɛ no ho ase mm. deɛ a ɛneɛ sɛ menam sɛbua kwan so magye wɔ bi biribi a mebɔ ho brɛdan mede ma no mm. nanso wo woakɔ wia obi adeɛ wode ayɛ yie wogye yesu di yɛ woda so tew to so mm. wofi sɛ saa de yɛmewewɛ woagye obi koro ɛte ho ara sɛ meyɛ mako panin woyɛ foolish woman mm. wote sɛ saa akoa no mm-hmm. wate aseɛ mm. sɛ woahu yesu a mɛnna di wɔ abrabɔm mm. wosɛ meyɛ youth president mm-hmm. meyɛ youth leader ɛnso na wo ne obi koro twe mpena sɛ meyɛ youth leader wapampa so hwan leader wosɔfo no ɔworo hendira goapa mo baba wo serɛ mbɛtrɛ front seat alɛ woborɔfo akɛseɛ masa ɛnyɛ ɔborɔfo na yesu hwehwɛ Praise God. Hallelujah. Ɛnna yɛ mmaa kwan sɛ nsɔre bi nhyehyɛ trouser ne adeɛ no. Oyi na hwene egu abɔnten na ɔde abɛtena mpanimfoɔ anim. Shame on you sister. Mm. Ɛnyɛ wo sika na Yesu hwehwɛ. Okay. Ɛnna enyi wɔ ho ɔfɛ. Ɛnna wo gya asɔ no enwu. Mhm. Bible ne sɛ mesi masɔre na hɛn ne naporo adumi dwumfa so da. Ɛnti papa wɔ sɔfoɔ sɛ wasɔ de fapem esi yesu so deɛ a ɛnneɛ na nyɛ saa abaayewa na bɛyɛ wasɔ no yie mm. nyɛ saa sikani na bɛyɛ wasɔ no yie mm. nyɛ saa aberanteɛ na wontumi nkana sɛ bɛyɛ wasɔ no yie mm. preach the gospel yes praise god hallelujah sakios sɛ ɛnneɛ wɔn a mɛbu wɔn no koraa ne wɔn nyinaa na mɛkae tiɛni o mhm. wɔn maa mi sakios ma bu wɔn no mm. ɛnu wɔn nyinaa na mɛ kae mhm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yesu wobɛhu sɛ mefiri mako ma mi na asakra nti no mɛgya padeɛ no koraa mekyɛ mmienu ku mm. mede fa mɛhiafoɔ mhm. kɔ mɛdura bi kyerɛkyerɛ mu sɛ firi hɔ ɛna maa eh, children's home ɛne ayi starte yɛ sakios na ɛhɛ aseɛ sakios na ɛhɛ aseɛ wɔtwa sapa wɔtwa sapa ɛnso ne wɔyɛ de bɔ yɛ ni te sɛ waa nanso wɔde Wɔma ɔgyeɛ yɛ ne dea. Mm-hmm. Ɛna no pɛ yi, wobɛma ɔgyeɛ ayɛ wo dea. Wobɛma w'abrabɔ ayɛ sɛ Sakeos. Mm. Na wama w'abrabɔ ayɛ sɛ David. Mm. Na wonyɛ sɛ the fullest man yi dea. Mm. Nkwagyeɛ bɛyɛ wo dea. Okay. Praise God.
Hallelujah. Saa fullest.
fullest man no. Uh-huh. Wɔse a mekra de di. Oh. Nom. Ɛnsa no wie bi. Wɔ nneɛma bebree a wɔde asia ma wo daakye. 50 years wo nya adwuma kura me de di mhm. adan yi bi gu UK mm. ebi gu America mm. ebi gu Canada mm. ebi gu Australia nkrankura de bintimi nkan nkurɔfoɔ na tete bu kwa Kumasi so bintimi nkan bintimi kura de di nom mmaa no fa bi apio no hwe bi praise God onyame hwɛ din no ɔsɛ kwasia oh. ofui maame bi na ɛka kyerɛ ne ba sɛ wokwase ɛbɔ ho ntaa nam sɛ ei kwasea no so ntafom wate aseɛ sɛ na nyame yusu kwasea bɔ ho nta na ɛyɛ ngo yusu ɛno ɔte kwasea anadwo a mɛgye wo kra firi wo nsam na nneɛma na wɔasiesie no hwan deɛ na bɛyɛ anɔpa yi yɛnkɔ line no so ɛm sɛ yɛnkɔ line no so na ɛnɛ topic no a ɔda ba no discussion ano ɔden ano ɔden ɛnti sɛ